ndza ku xeweta n'wana sesi ndza ku xeweta n'wana mhani ndza ku xeweta n'wana kokwana ni mi xeweta hinkwenu ku ri ku na kwala mi nga kona na n'wina vana va hahani a ni mi siyi vito ra mina hi mina hi tekana a va mayimela ndzi pfumelele siku ra namuntlha ndzi ta ka wena ni ku tisela nongonoko wa ku xixima kumbe ku hlonipha vutomi bya nhenha ya muziki kumbe vunanga bya xitsonga tatana samson Mthombeni, ku sukusela kwala ka Bungeni, kwala ka N'waxinyamani, emalayinini. E, Tatana Samson Mthombeni va hundzile emisaveni eka malembe ya 75 e, exibedlhele xa Elim, tolo hi ti sikisi ta April 2020, e, Kambe a a a va disclose-angi va family ku a va vabya yini, kambe ndzi tshemba leswaku a swi ni nkoka ngopfu ku va hi tiva leswaku problem a ku ri yini. Kambe lexi hi faneke ku va hi xi endla eka nkarhi wa sweswiwani i ku tlangela vutomi bya nhenha ya vunanga bya Xitsonga. Tatana Samson Mthombeni va endle ku cinca eka vunanga bya Xitsonga. hikuva i van'wani va vanhu lava va nga sungula vunanga bya Xitsonga loko swa ha tika hi nga ka hi nga hi nga tekeli hansi influence ya tatana Daniel Xirindza eka music wa Xitsonga influence ya vanhu va ku fana na va . Tatana SW Scandule Mabasa, hi nga rivali nhenhe ya hina Tatana Xinyori, Tatana Xinyori kumbe Thomas Chauke va yile na le ndyangwini wa ka Mthombeni esikweni ra tolo ku ya va khoma xikatla kambe ndyangu wa ka Mthombeni wu kombisa leswaku va ta landzelerisa timhaka ta swa rihanyo tanihileswi mi swi tivaka leswaku nkarhi wa sweswiwani hi langutisane na khombo kumbexani virus mavabyi ya corona ku na corona virus leyi yi nga kona enkarhini wa sweswiwani laha va nga ta ka ku nga vi na vanhu va ku hundza fifty enkosini wa tatana Samsom Mthombeni so a ni rivalangi . vanhu va lava va nga sungula kumbexana lava va nga va kona evuton'wini bya tatana Samsom Mthombeni loko ni nimisile n'wina van'wana a hi timhaka ta ku hi nimisile kambe a siku ra namuntlha a ku ri ku kombisa leswaku hi xixima vutomi bya nhenha hikuva van'wana se va nga ni ku kuma tikholo ndzi nga ku fonela ku why u nga hi hlayanga ku ri na hina hi ti pioneer ta ta music wa Xitsonga kumbexana hina a hi ri ka the front line ya ya ya music wa Xitsonga kambe siku namuntlha a hi siku ra tinyimpi i siku ra ku va hi tlangela vutomi bya nhenha ya hina tatana Samson Mthombeni ku sukusela kwala ka Bungeni kwala ka N'waxinyamani ehe i van'wani va vanhu lava ku nga promoter music hi ma nineteen seventies loko swa ha tika ku va munhu a record music especially wa Xitsonga a wu fane i famba i ya Joni kumbe a Johannesburg i suka a Gazankulu e a Xipilongo hi khandziya bazi hi ri ka Phadziri e eka n'wava Joni a ni sure ku Phadziri a yi ri kona ya ku ya Joni na nkarhi luwa kambe e va ku Phadziri na vona i vanhu lava va nga ri koho khale e kambe a swi na nkoka ngopfu sweswo e i mi ta ni lulamisa loko ku ve ni na hoxisa e MEC Thandi Moroka e wa swa e Sports Arts and Culture a Limpopo. Hi kombisa leswaku hi tshoveke mbilu na hina hi vaviseke ngopfu hi rifu ra nhenha ya hina ya vunanga bya Xitsonga, Tatana Samson Mthombeni. Kambe MEC Thandi Moroka u kombisa leswaku hi nga a hi landzeleleni timhaka ta swa rihanyo eka nkarhi wa sweswiwani tanihi loko ha ha hlangane na mavabyi ya Corona leswaku hi nga yi enkosini tanihi. hi hi hi va hi vaseketeri kumbexana valandzeri va music wa Xitsonga xikan'wekan'we na yona nhenha ya hina ku ya hi heleketa hi nga hi hi hi nge swi koti swi nge kotakali tanihileswi ni nga vula leswaku na va family kumbexana va ndyangu va ka Mthombeni va kombisile na vona leswaku va ta landzelerisa hi vurhon'wana timhaka ta swa rihanyo leswaku hi saver xichava leswaku hi nga tluletani mavabyi ya Corona. Kambe ndzi tsakisiwa hi leswi vanhu va nga swi endla eka social media hi ku angarhela loko hi langutisa eka Instagram, ka ka Facebook na le ka Twitter vanhu va le ku kombiseni leswaku hayi tatana Samsom Mthombeni ha mi hlonipha no kala duku. Na nceka la ni nga kona, na mina ta ni hava xerile, kambe ni rhandza ku va ya khensa hikuva ni vone vafundhisi, ni vona vachaviseki, ni vona na na vahlupheki va kha va kombisa leswaku hayi a mi xixima kumbexana hi xixima vutomi bya nhenha ya vunanga bya Xitsonga tatana Samson. Mthombeni. I swilo leswi swi nga ku tsakiseni swinene loko mo nghena kwala ka Facebook kumbe ka Instagram kumbe ka Twitter mi ta swi vona leswi ni vulavulaka hi swona. Ndzi boxa ku ni ri ka xikirini kwala swi le ku swi le ku tikombeni. Vavanuna va havhaxele maduku va havhaxela miceka hikuva a ku ri xitayela kumbexana ku ri bombo ra nhenha ya hina tatana Samson. Mthombeni. E, Tatana Samson Mthombeni va inspire-rile hi vanhu va ku fana na va Daniel Shiringa, tani leswi va nga vula e hi ma 1970s, e loko va sungule khale swinene e va sungula music. Ni tsundzuka leswaku hi ma 1970s e a ku tswariwa e e mutswari wa mina e N'wayisikhambule manana wa mina e hayi kambe ma swi vona ku i khale swinene hi ma nineteen seventies loko hi langutisa masagwadi lama va nga ma kuma tatana Samson Mthombeni ku na the living legends award leyi va nga kuma ku sukusela ka SABC ku va va hloniphiwa va xiximiwa va ha hanya ene loko va ya khensa SABC Munghana Lonene F_M na vona ku va va va kombisile va ha hanya ku na interview leyi ya vuyelaka leyi ni nga yi vona last year ya D_J Brian hi rhandza ku va hi khensa eka xitichi xa hina xa Munghana Lonene FM hi mi hluvulela xihuku kumbe n'wahatsi Classic Hits kumbexana tinsimu letikulu leti ti nga endliwa kumbexana ti ti ti tinghoma leti ti nga cinisa vanhu ku sukusela ka nhenha ya hina ya music wa Xitsonga tatana Samsom Mthombeni and ka ku hlayela kumbexana ku ti katsakatsa. tinsimu ta ku fana na va xinhengani xa n'wampfundla miyela nhwanyana xa rila xinyanyani bombo ra tika i tinsimu leti va tivekaka tinsimu leti ti nga dyondzisa vanhu ku sukela hi ma seventies ku ta fika namuntlha gondzo ra tatana Samsom Mthombeni. A ri saseke swinene, a fambile, kambe a ndzi vuli leswaku a ri nga ri na ti-challenges kumbexana swirhalanganyi. Kambe vona va hanyile vutomi bya vona lebyi va nga nyikiwa hi Muvumbi, ende nkarhi wa vona wa ku hi tsakisa laha misaveni wu fambile. Kambe lexi tsakisaka i ku va va siye vunanga lebyi byi nga ta hanya Ku fika hi laha ku nga heriki, na hina hi ta famba. Van'wana va ta swi kuma. Ndzi tsakisiwa hi thekinoloji loko swi fika kwalano, hikuva na sweswiwani loko u twa u borheka, i nga nghena ka YouTube i cheka music u vona, i nga nghena hinkwakokwako ka TV sweswi ku ta va kha ku vulavuriwa hi vona, ka radio kumbe ka xiyanimoya ku ta va kha ku vulavuriwa hi vona. Na mina sweswi ni vulavula hi vona. Swa endleka na loko hina hi fambile, ti-video leti ti ta sala. Hi leswi swi tsakisaka hi timhaka ta ta thekinoloji. Ritokwana na khensa leswinene eka vanhu lavatsonga ku va mi kombise rirhandzu eka tatana Samsoni Mthombeni. Ni ba mandla ni vuyelela mina Mfaka Nghala mina Mfaka Mphile kana ku bonga nghala va ku nyuma bonga nghala va ku chava hi loko ni khe ni fambisa sweswo khe ni ku a hi yiseni mahlweni hi hlonipha no xixima vanhu va hina hikuva loko swi nga endliwi hi hina a nga kona la nga ta swi endla thank you very much for watching.